Dat hei ass déi Pressekonferenz, wou mer wëllen engersäits erklären, wat mer eigentlech mat der Bedeelegung un dëse Wahle bezwecken, dat heescht also an deem Sënn eis Ziler. Dat mécht de Justin Turpel hei. Mär wëllen nach eng Kéier eise Programm, dee mer zwar op eisem Kongress virgestallt hunn, mee duerno awer net méi, dee Programm nach eng Kéier läit an Ärer Mapp, mee och nach eng Kéier an enger gedrängtener Form gewëssermoosse virstellen, doduerch datt mer soen, ech mengen, dat hate mer och bei de Nationalwale gemaach, Hei sinn déi Zéng, zwielef, et sinn der elo zwielef. Hei sinn déi zwielef Punkten, wou mer mengen, wéi d'Weiche misste gestallt ginn, fir Europa an eng aner Entwécklung ze kréien. Dat probéieren ech Iech dann virzestellen. An ee vun den Enjeuen fir eis, wéi och fir aner Leit, net nëmmen politesch Parteien, lénks, sondern och Gewerkschaften an ONGen, bei den Europawahlen ass sécher d'Thema, vun där berühmter Freihandelszon tëschent der Europäescher Unioun an den USA. An dozou erkläert Iech dann d'Fabienne Lentz eis Stellungnam an eis Hoffnungen. An da géif Ech dem Justin d'Wuert ginn.
D'Leit hunn es sat mat deem, wat an Europa, vrun allem an der Europäescher Unioun geschitt. Et muss sech änneren, eppes änneren an Europa, an zwar aus zwee Grënn. Den éischte Grond ass deen, datt d'europäesch Politik an déi falsch Richtung verleeft. d'Austeritéitspolitik, de geschafene Räichtum ëmmer méi ongerecht verdeelt gëtt, d'Ongläichheeten, déi zouhuelen, d'Veräermung, déi zouhëlt, iwwerall an Europa. D'Kris gëtt definitiv vun deene bezuelt, déi se net verschold hunn. Dogéint brauche mer eng aner Politik, eng Politik vu gerechter Verdeelung vum geschafene Räichtum, e gerechte Loun fir geleeschten Aarbecht, an esou weider, alles Punkten, op déi den Änder méi am Detail wäert agoen. Een zweete Grond, firwat datt mer eng aner Ausriichtung brauche vun der Politik an Europa, dat ass d'Gefor déi, datt vill Leit mengen, et géif méi bréngen, wa se sech géif zréckzéien op déi national Grenzen. Dee Réckzuch op d'national Grenzen oder d'Opriichte vun neie Grenzen an Zöll ass immens geféierlech. Op déi Aart a Weis gëtt doudsécherlech d'Macht vun de Banken a vun de Konzerner, déi de Moment decidéieren, wat an Europa geschitt, net ageschränkt. Doduerjer kritt den Noper d'Schold, aner Leit kréien d'Schold, déi, déi Hëllef siche kréien d'Schold. Mir wëllen net zouloossen, datt Mënsche géint een ausgespillt ginn. Mir sinn der Meenung, datt nëmmen duerch eng europawäit Mobiliséierung a Kooperatioun D'Muecht vun de Multien a vun de Superräichen duerchbrach a sozial Gerechtegkeet ka geschafe ginn. Dofir triede mir a fir ee Politikwiessel. Ee Politikwiessel, deen ouni Stäerkung vun der Lénker am Europaparlament net méiglech ass. All déi aner Parteien hunn déi Politik, esou wéi se de Moment an der Europäescher Unioun gemaach gëtt, matgedroen. mat Ausnam vun deene Gréngen, déi ganz dacks am Europaparlament mat der Lénksfraktioun zesumme gestëmmt hunn. An et ass scho bal lächerlech, wann haut Kandidate wéi de Jean-Claude Juncker oder esouguer déi Liberal fir méi ee soziaalt Europa antrieden, grad wou d'Troika ënnert dem Impuls vum Jean-Claude Juncker, mat Ënnerstëtzung vun de Chrëschtlech-Sozialen, de Liberalen an de Sozialdemokraten dës desaströs Politik vum Sozialofbau europawäit an d'Wee geleet hunn. EVP, Liberal a Sozialdemokraten hu sech derfir agesat, datt mam Vertrag vu Lissabon d'Rechter vun de Multien iwwert d'Sozialrechter, iwwert Ëmwelt a Konsumenteschutz gestallt gëtt. Zu engem Politikwiessel an zu der Stärkung, noutwenneger Stärkung vun der Lénker gehéiert awer och, wa méiglech, ee Sëtz fir déi Lénk zu Lëtzebuerg. An dat ass méiglech. An zwar op Käschte vun der csv, déi mat dräi Sëtz iwwerproportional gutt representéiert ass am Europaparlament. De Wahlsystem benodeelegt déi kleng Parteien. Ech maache lo keng Rechebeispiller, mee se si relativ einfach. Eng csv kéint mat 0,5 Prozent ee Reschtsëtz kréie fir dee mir ronn 9 Prozent brauchen. An d'Conclusioun dorauser ass relativ einfach, mir hätte gären déi 8, 9 Prozent déi mer brauche fir ee Sëtz ze kréien op Käschte vun der csv. Dat ass also eng Méiglechkeet, déi och derzou géing bäidroen, datt déi Lénk am Europaparlament méi staark vertruede wier. Mee och ouni Sëtz giff eng Stäerkung vun der Lénker e wichtegt Signal fir een anert Europa mat sech bréngen. Also. Déi Lénk wielen ass also och en nëtzleche Vott, e Vott utile, well Net keng aner Fraktioun op déi Aart a Weis et fäerdeg bruecht huet, bis lo an och an Zukunft fir eng aner Politik anzetrieden an Europa. Eng Stäerkung vun der Lénker wier och een Ausdrock vun der Stäerkung vun den Interesse vum Salariat, wier een Ausdrock vu Stäerkung vun den Interesse wéi d'Gewerkschaften se vertrieden. An et ass net fir näischt, wou d'Gewerkschaften europawäit an och zu Lëtzebuerg, mir haten eng Entrevue vrun zwou Woche mam OGBL, wou de President vum OGBL festgestallt huet, datt déi gréisste Konvergenzen zwëschent den Uleiesse vun de Gewerkschaften an de politesche Parteie bei eis besteet. An datt, wat d'Fuerderungen an d'Ausrichtung ugeet, d'Noutwennegkeet fir e Broch ze maache mat där Politik, déi de Moment an Europa geschitt, datt mir déi am Fong geholl am beschte vertrieden. Eng Stäerkung vun der Lénker wier also och eng Stäerkung vum Salariat a vun der Interessevertriedung vum Salariat an Europa. Mee doriwwer eraus wier dat och e wichtegt Signal, fir géint d'Austeritéitspolitik vun der Regierung zu Lëtzebuerg virzegoen. Muss ee wëssen, muss ee wëssen, datt villes vun deem, an dat wësst Dir, et gëtt ëmmer geschwat vun deem berühmten 80 Prozent, déi een enk ka misst faktuell iwwerpréifen, Dir wësst, datt groussen Deel vun deem, wat zu Lëtzebuerg décidéiert gëtt, Décisioune sinn, déi an Europa geholl gi sinn, sief et vum Ministerrot, sief et vum Europäesche Rot. Ech ginn einfach Beispiller, Stabilitéitspakt, Stabilitéitspakt ass elo bei der Budgetsdiskussioun vun allen Fraktiounen bestätegt ginn, inklusiv vun der Oppositioun, vun der csv a vum adr, déi um Fong mat där Politik vu Spueren statt gerecht Verdeelung vum geschafene Räichtum d'accord sinn. Déi Lénk ass an der Lëtzebuerger Chamber déi eenzeg gewiescht, déi do eng aner Politik verteidegt huet. Mee och a méi krasse Beispiller, ech huelen de Klimaschutz, An d'Fro vum Klimaschutz sënn d'europäesch Ëmweltorganisatiounen haut der Meenung, datt een trotzdeem bësse méi muss maachen, wéi dat wat d'EU-Kommissioun ugedeit huet, datt ee misst maachen. Mir hunn eng Motioun an d'Lëtzebuerger Chamber abruecht, an där mer d'Ziler vun der europäeschen Ëmweltorganisatioun par rapport zum Klimaschutz een zu een erëmbruecht hunn. Déi Motioun ass just gedroe gi vun déi Lénk. Ähnlech ass et bei TAFTA, wou d'Fabian wäert drop zréckkommen, dat heescht eng Stärkung vun der Lénker bei dësen Europawahlen, wier och e wichtege Beitrag fir ze soen zu Lëtzebuerg, datt sech eppes muss änneren an datt een net alles muss hinhuelen, wat mech extrem stéiert an der Chamber, dass d'Liichtfertigkeet mat där iwwert europäesch Dossieren wechgaangen gëtt, wéi einfach europäesch Décisiounen akzeptéiert ginn, wéi Ministeren a Conseille geschéckt ginn, ouni datt se virdru musse soe wat se wëllen, oder hunn, datt se virdru bei d'Chamber kommen a soen, wat ass dat wat mir do ze vertrieden hunn. Alles dat ass eng liichtfankeg Aart a Weis wéi hei Europapolitik an Europa an zu Lëtzebuerg gemaach gëtt. Mee mir wëllen awer och warnen, et geet net duer fir wielen ze goen oder déi richteg bei de Walen ze wielen, Et muss ee wëssen, datt sech an Europa, grad och wéi zu Lëtzebuerg, nëmmen dann eppes wäert änneren, wann ënnert der Matwierkung vun de Bierger, well d'Macht vun de Konzerner an Europa ass nëmmen a Fro ze stellen, wann et zu enger Mobiliséierung kënnt, enger europawäiter Mobiliséierung, net zu engem Réckzuch an d'Grenzen, mee zu enger europawäiter Mobiliséierung vun de Leit, déi schaffe ginn, a vun de Bierger. Duerfir muss den noutwendegen Drock ausgeübt ginn an duerfir si mir d'politesch Iwwersetzung oder d'Iwwersetzung op politescher Ebene vun deem, wat och gesellschaftlech amgaang ass an noutwendeg ass, fir sech ze beweegen. Ech wëll och nach ee Wuert soen zu der Kandidatur vun der Europäescher Lénkspartei fir den Alexis Tsipras. Den Alexis Tsipras ass de Porte-parole vu Syriza a Griichenland. D'Europäesch Lénkspartei huet den Alexis Tsipras als Kandidat fir d'EU-Kommissioun opgesat, net Well mer elo mengen, bemol d'EU-Kommissioun, déi wier eng extrem demokratesch oder immens gutt. D'EU-Kommissioun ass den Ausdrock vun dem Diktat vun de Lobbyen, déi am Fong d'EU-Kommissioun immens gutt kontrolléieren. Mee well mer der Meenung sinn, datt et wichteg ass, och ee Spëtzekandidat ze hunn, deen agräife kann an d'Ausernanersetzung iwwert d'Europäesch Unioun, hir Ausrichtung, d'Problemer an d'Alternativen. An deem Sënn ass den Alexis Tsipras, De Kandidat vun all deenen, déi es sat hunn, mat deem wat an Europa leeft, de Vertrieder vun der Mobiliséierung fir een anert Europa, een demokratescht Europa, ee soziaalt an ökologescht Europa.
Also eise Programm, deen Der an zwou Sproochen, Däitsch an. Franséisch, wéi mär dat ëmmer maachen, virleien hutt, dee mer esou wäit wéi méiglech dorëmmer wëlle verbreeden, ouni en awer tout de bois ze maachen. Do maache mer dann méi kuerz Publikatiounen, wéi eng Zeitung, déi elo geschwë verdeelt gëtt. Deen ass ofgeseent ginn den 23. Mäerz op engem speziale Kongress, dat heescht e Kongress, deen esouwuel uerdentlech Kongress war wéi och Europakongress. Dat war awer net esou wéi bei aneren, dass e fläissege bezueltene Mataarbechter dee Programm geschriwwen huet an dann publizéiert ginn ass, ouni dass eng Diskussioun stattfonnt huet, well ech menge bei munche Parteien ass dat esou gelaf, ech wëll awer keng nennen. Mär hunn, mär hu méintlaang, ech menge et waren zwee Méint, wou mär an Aarbechtsgruppen un deem Programm geschafft hunn. déi éischt Versiounen alle Memberen zoukomme gelooss, pardon, déi éischt Versioun eiser nationaler Koordinatioun, also gewëssermoossen eisem Parlament, ënnerbreet hunn, dorophin se u sämtlech Memberen zoukomme gelooss hunn. Dorophin sinn Amendementer erakomm, déi Amendementer sinn nach eng Kéier diskutéiert ginn an dorauser ass dann den endgültigen Text entstanen, deen um Kongress verabschid ginn ass, also opgrond vun enger demokratescher Prozedur. Also ouni wëllen iwwerhieflech ze sinn, dat mol gesot, an och ouni iwwerhieflech wëllen ze sinn, wann ech eise Programm mat deenen aneren vergläichen, da muss ech op d'mannst feststellen, dass en wesentlech méi prezis ass. Wann ech de Programm vun der LSAP liesen, respektiv dee vun der csv, fir mol bei deene grousse Parteien ze bleiwen, da stellen ech fest, dass dee sech wäitgehend erschöpft, an allgemenge Floskelen, déi am Fong geholl herno am Endeffekt zu näischt engagéieren, esou wéi mer dat natierlech och ganz oft um nationale Plang scho gewinnt sinn, um europäesche Plang nach méi. Bei all europäesche Wahle krute mer nach versprach, méi soziaalt Europa, méi demokratescht Europa. 2005 krute mer gesot, eng nei Sozialklausel, elo gëtt alles besser. An ech mengen, ech brauch lech jo den Zoustand vun der Europäescher Unioun am Moment net ze erklären. Roum ass net an engem Dag gebaut ginn, heescht et. Europa gëtt och net an engem Dag nei opgebaut, wat mir awer jo wëllen. Mee et mussen awer däitlech Fundamenter geluet ginn, nei Fundamenter geluet ginn an et muss en neie Plang entworf ginn. Et geet net domadder ze soen, mir hätte gär en anert Europa, méi sozial, méi demokratesch, an da kënnt näischt méi ausser dräi Punkten. Et mussen also däitlech Weiche gestallt ginn, fir och ze weisen, a wéi eng Richtung dass et muss goen, an op déi Aart a Weis eng Dynamik an Europa ze auszeléisen. Zu där Dynamik kann en anert Kräfteverhältnis am Europaparlament dingen, mä sécherlech geet dat net duer. Eigentlech muss ee soen, och an den Nationalstaate mussen Bei de gewieltenen Assembléeën aner Kräftverhältnisser entstoen. An dann, fir eis awer dat Wichtegst, an dat ass awer eng Léier aus der Geschicht, Wann vun ënnen näischt kënnt, wann vun de Leit selwer, déi vun den europäeschen Décisioune betraff sinn, an haut meeschtens, déi meescht meeschtens äusserst negativ betraff sinn, wann vun deene Leit keng Mobiliséierung kënnt, dann maachen och aner Kräftverhältnisser an de gewielte Gremien net alles aus, fir net ze soen, fir net ze soen, net vill oder bal, bal näischt. An dofir verbanne mär ëmmer déi Fro vun de, vun der parlamentarescher Demokratie, och um europäesche Plang, mat der Fro vun der Demokratie vun ënnen, dat heescht also der Beweegung vun de Leit selwer. An fir eis ass dat natierlech haaptsächlech d'Salariat. Sou, do muss ech awer op d'Brems schonn erëm drécken. Also déi 12 Punkten, déi hutt Der jo dann virun Iech leien. Da probéieren ech awer schnell eng Kéier driwwer ze goen. Dat Alleréischt, an dat hunn ech a kengem anere Programm gelies, ausser vläicht bei deene Gréngen, do sinn ech net méi sécher, Mir hätte gären, datt déi Austeritéitspakten ab sofort annuléiert ginn. Dat heescht, dee Six-pack, Two-pack, dee sougenannte Fiskalpakt, dat heescht dee mat der gëldene, mat der gëldener Reegel, datt déi direkt annuléiert ginn, well dat si jo déi, déi d'Austeritéit festschreiwen. Et kann een net higoen a sengem Programm, dat huet de Justin virdru schonn ugedeit, a soen, mir si géint déi Austeritéitspolitik, A mer loossen awer dee Fiskalpakt do stoen a mer hunn en an der Chamber gestëmmt. Dat geet einfach net, well dat sech widdersprécht. D'Austeritéitspolitik berout op deene Pakten. An da muss een natierlech och de Rettungsschierm änneren. Mir wëlle jo eng europäesch Solidaritéit, awer net déi, déi doranner besteet, well esou funktionéiert dee Rettungsschierm, dass et eng Institutioun gëtt an Europa, déi bei Privatbanke Sue léine geet, an se dann un d'Staate verdeelt, mat enger Conditionnalitéit du genre, Dir kritt déi Hëllef, wann Der de Mindestloun erofsetzt, d'Rentenalter erhéicht, d'Rente kierzt, privatiséiert, etc. Well esou ass et gaang an deene Länner, déi vun deem. sougenannte Rettungsschierm dann bénéficiéiert hunn, bénéficiéiert entre guillemets. An dat heescht natierlech, do muss en anere Pakt kommen, wou och finanzéiert gëtt, net iwwert d'Finanzmäert, sondern aus öffentliche Gelder. D'Troika muss mer op de Mound schéissen, dat ass evident. D'Europäescht Parlament huet sech kuerz virun de Wahlen duerchgerongen, eng Kritik un der Troika ze maachen, wann een awer bis zum Schluss da liest, An kuckt een, wat sinn dann elo Konklusiounen, déi se eraus zéien, dann ass dat awer äusserst, äusserst dürfteg. Also mir soen, Troika an Trend, fäerdeg. A fir dass dat net geschitt, wat an, wat a Griichenland an an anere Länner geschitt ass, eng Clause de non-régression, dat heescht, et muss festgehale ginn, sozial Errungenschaften, déi a bestëmmte Länner bestinn, déi däerfen net ofgebaut ginn. Et däerf net sinn, dass a Griichenland de Mindestloun vu 700 op 500 Euro gekierzt gëtt, op Diktat vun net gewielten Funktionäre vun der Kommissioun, vun der Europäescher Zentralbank a vum Weltwährungsfong, well esou ass et gaang, wann Der dat net maacht, kritt Der keng Suen. An et haakt sech direkt un, Mir hunn am Moment an Europa eng schrecklech Situatioun, wat d'Aarmut ubetrëfft. D'Zuel vun de Leit, déi op der Aarmutsgrenz oder drënner sinn, Déi wiisst, d'Aarbechtslosegkeet wiisst. Mir mengen also, fir deem entgéintzewierken, e Programme d'urgence, wou festgehale gëtt, mir brauchen e soziale Mindestloun direkt, mir brauchen direkt e Mindestakommes fir jiddwereen an Europa. Mir bleiwen awer net bei deenen 1.000 Euro do stoen, déi de Schulz proposéiert huet. Mir hunn 1900, Schulz huet 1.000 Euro proposéiert, wéi en hei am Theater oder wou geschwat huet. Hie mengt, 1.000 Euro misst jiddwereen zu Lëtzebuerg kréien. Eisen RMG, dee läit bei, ech menge 1.600, an där, an där, an där Géigend. Also dat menge mer net. Ech kommen dorobber nach eng Kéier zréck. Also e Mindestloun, respektiv och e Mindestakommes, wat natierlech no bestëmmte Parametere festgeluet gëtt, Also och net, wéi d'Madame Lulling sot, Mir sidd jo geckeg op där Table ronde, déi ech do gesinn hunn. Sidd Der da geckeg? Mir hunn e Mindestloun vun 1.900 Euro. Solle mir dann elo a ganz Europa e Mindestloun vun 1.900 Euro aféieren? Dat huet kee Mënsch gefrot, gell? Mir soen, no bestëmmte Parameteren, zum Beispill e Mindestloun, dee muss iwwert der Aarmutsgrenz an deem Land leien. An déi Aarmutsgrenz ass jo natierlech ënnerschiddlech vu Land zu Land. Virun allem déi Jonk liewen an Europa an enger ganz schrecklecher Situatioun, Aarbechtslosegkeet bis zu wäit iwwer 50 Prozent, wéi a Spuenien a Griichenland. Mee och hei hu mir eng relativ héich, natierlech net déi selwecht, mee relativ héich. Lo gëtt et dann eng grouss, lo gëtt dann eng grouss Hëllef fir déi Jonk, 6 Milliarden Euro, 6 Milliarden Euro. Ech hunn nach ëmmer net erausfonnt, wivill d'Banke kréien, well do sinn ënnerschiddlech Schätzungen. Awer am Programm vun der LSAP, an Dir misst et jo wëssen, do steet, d'Bankerettung hätt de Steierzueler 1.600 Milliarde kascht. Da wäert et jo stëmmen, huelen ech un. Dir misst et jo eigentlech wëssen. Ech mengen, et wär zwar e bëssen iwwerschat, well ee muss oppassen, ob ee Garantien an esou weider, mee egal. Sechs Milliarden Euro fir déi Jonk, 1600 oder jiddefalls Honnerte fir Milliarde fir d'Banken, da gesäit een, wou d'Prioritéiten an der europäescher Politik leien. Ech hunn emol ausgerechent, wat dat pro Jong gemécht, déi 6 Milliarden. Mir hunn an Europa, hu mir, wann ee bis zu 29 Joer geet, Wann ee bis zu 25 Joer geet, sinn et mengen ech sechs, siwen Milliounen, wann ee bis zu 29 Joer geet, sinn et 14 Milliounen Jonker, déi sougenannten NEET, dat heescht, déi weder Aarbecht nach Formatioun hunn, also nach an iergendenger Formatioun hunn, där sinn also an deem Europa vun 28 14 Milliounen, déi 6 Milliarden, dat sinn da 430 Euro op de Kapp eemoleg. No comment. Eemol, hein, eemol. Dat heescht, domadder soll dann deenen hire Problem geléist sinn. Lass ech elo vläicht e bësse vereinfacht, well elo nach aner Mesuren kommen. An et muss ee wëssen, dass déi 6 Milliarden net bäikommen, sondern dass déi 6 Milliarden nëmmen eng Ëmschichtung sinn innerhalb vum europäesche Budget, deen nach drastesch gekierzt ginn ass elo, dee vun där nächster Period géint de Wëlle vum Europaparlament des Kéier. Mir mengen, dass d'Scholde mussen ënnersicht ginn. Do gëtt et och illegitim Scholden, an dass déi musse kënnen annuléiert ginn. Ech soen emol, Scholden, déi geholl gi si vu State fir Rüstungsgüter ze kafen, déi sollen einfach gestrach ginn. Ech soen emol als Beispill, Scholden, déi d'Länner mussen ophuelen, fir datt se aner Scholde mat héijen Zënse vu siwe Prozent musse bezuelen, déi solle gestrach ginn. well déi jo zu am Fong geholl iwwerhaapt näischt Nëtzleches dingen. Mir brauchen eng Agenda fir d'Reduktioun vun den Ongläichheeten, also fir eng sozial Konvergenz an Europa, dat heescht eng sozial Konvergenz souwuel vertikal, dat heescht also net, also mir mussen déi ris, ech däerf elo keng Zuele nennen, ech muss mech bremsen. Mir hunn, ech muss dann och erëm den Thomas Piketty, dat ass e franséischen Ekonomist, deem säi Buch ass elo souguer an Amerika Bestseller ginn, hunn ech geluecht, also vu Sachliteratur, deen, dee rechent aus, a mat Tabellen a Beleeër an Zuelen an esou weider an esou fort, Mir hunn am Moment eng Ongläichheet, wéi se virun honnert Joer bestanen huet, à peu près, oder réckelen drop zou, de la Belle Époque, la belle époque, la belle pour les uns, la très laide pour les autres, an zwar fir fir la majorité an mir réckelen also do erëm zou. Dat heescht, mir mussen onbedéngt do déi Ongläichheete reduzéieren an ee vun de Facteure vun deenen Ongläichheeten, dat ass ganz einfach, dass an deene leschte Joerzingten den Undeel vun de Léin um geschafene Räichtum erof an den Undeel vun de Profitter eropgaangen ass. Dat ass esou, dat kann een beleeën. An dat muss also ëmgedréint ginn einfach. Mir sinn awer am Moment an enger ganz aner Logik. Mir sinn nach ëmmer an där Logik, d'Léin bremsen, d'Léin bremsen, well mir musse jo alleguerte kompetitiv ginn, ee géint deen aneren. Dat ass genau déi Logik, mat där mir wëlle briechen. An dofir brauche mer och d'Definitioun vun engem europäesche Sozialstaat, wat vill méi wäit geet wéi dat e bësse wat an den Traitéë steet an net agehale gëtt. déi also wierklech d'Sécurité sociale, an zwar déi öffentlech, also déi Mutuelle, wann Dir wëllt, déi öffentlech nennen ech dat, wou déi muss gestärkt ginn, wou och d'Aarbechtsrecht muss gestärkt ginn, an am Moment gi mer jo an déi aner Richtung. Mir hätten och gären eng Konvergenz bei der Fiskalitéit. Déi lescht Jore si gekennzeechent duerch eng drastesch Steierkonkurrenz tëschent de Memberstaaten an der Europäescher Unioun, wat dann iwwerall zu drastesche Reduktioune gefouert huet. Mä mir si jo do erëm an enger paradoxaler Situatioun. D'Steieren op de Beneficer sinn à peu près ëm een Drëttel reduzéiert ginn an de leschten 20 Joer, Spëtzesteiersätz massiv erausgaangen, elo erhéije mer d'TVA. C'est pas croyable ça, sozial gesinn. An mir hätte gären wierklech also d'Aféierung vun enger Finanztransaktionssteuer. Déi ass jo elo erëm esou wäit verwässert ginn, wann ech gutt verstanen hunn, dass näischt méi bleift. Et ass gerechent ginn am Ufank, wéi opgrond vum der Kommissioun hirem Virschlag, déi géif à peu près, wann ech mech gutt erënneren, 50, an déi, ëm déi, an där Gréissenuerdnung 30, 40, 50 Milliarden bréngen. wann ech elo richteg d'Press, déi doriwwer bericht huet, interpretéieren, mat deene leschte Virschléi, wou da vu Kompromiss zu Kompromiss ëmmer weider erofgeet an herno nëmme méi d'Aktie bleiwen a keng aner Finanzprodukter, géife mer da lande bei enger Recette vun 3 Milliarden. Also och do, dat wat misst gemaach ginn, gëtt erëm eng Kéier net, geet am Fong geholl an déi falsch Richtung. An da menge mer och, dass onbedéngt misst am Sënn vu soziale Rechter onbedéngt déi wirtschaftlech Fräiheeten de sozialen an de Mënscherechter missten ënnergeuerdent ginn. Am Moment ass dat eigentlech ëmgedréint. Eigentlech ass et jo esou, dass mat dem Prinzip vun der fräier Konkurrenz an dem fräie Maart déi wirtschaftlech Fräiheete méi wichteg sinn, wéi déi sozial Rechter a sozial Fräiheeten. A leider gëtt et jo och schonn Uerteeler, vum Europäesche Gerichtshof, déi dat beluet hunn, andeem se an, an ech, war dat a Schweden? Ech, ech weess et duerfir, andeem se d'Streikrecht ausgewogen hunn géint d'wirtschaftlech Fräiheeten an d'Streikrecht also a Fro gestallt hunn, wëll dat d'wirtschaftlech Fräiheete géif, géif beréieren. Dat ass eng, eng äusserst geféierlech Entwécklung a mir mengen also, et misst just ëmgedréint sinn. Mir hätte gär Mir mengen och, dass d'Ekonomie ekologesch a sozial muss ëmgebaut ginn. Ekologesch, dat heescht eng nei, eng ekologesch, eng Energiewend, géint de Klimawandel, huet de Justin schonn ugeschriwwen, géint den Épuisement des ressources. Dofir gleewe mer och net, dofir gleewe mer och net, wann et elo iwwerall heescht, Wuesstum, Wuesstum, Wuesstum, mir gleewen net dodrun. Mir sinn natierlech der Meenung, dass, Mee mär loossen eis net festleenen tëschent Croissance an Décroissance, mee esou just einfach Croissance ze schreiwen, dat, dat, dat geet net duer, wann een net gläichzäiteg abaut, mir sinn awer limitéiert an de Ressourcen a mir brauchen awer eng, eng Distinctioun tëschent valablem Wuesstum an net valablem Wuesstum. An dowéi soe mär, mär, mär wëllen definéieren, wat soll wuessen, wat soll net wuessen. Demokratisatioun, ech mengen do kënnt e bëssen nach drop zrëck, well den TTIP, dat ass jo erëm esou e Beispill vun Ondemokratie, déi Black Box vum Eurogrupp, ass gëschter gesot ginn op där Table ronde mat de Leit aus der Zivilgesellschaft, déi Black Boxen, och déi Black Box vum Conseil des Ministres, wou een net genau gesäit, wat dann do geschitt a virun wou och keng Mandater, mir mengen, datt engersäits eeben d'Europaparlament méi méi Befugnisse muss kréien, also déi vun enger normaler Legislative, mir mengen awer och, datt zivilgesellschaftlech Organisatiounen, wéi Gewerkschaften, wéi ONGen, datt déi musse méi Poids kréien, institutionaliséierte Poids. An der Europäescher Unioun hu Mengen natierlech och ëmmer erëm dann déi Beweegung vun ënnen. An da menge mer, dass zur Demokratie awer och d'Demokratie am Betrib gehéiert. Dat heescht, mir brauchen och um europäesche Plang weider Avancéen an der Fro vun der Matbestëmmung a Kontroll vun de Belegschaften an de Betriber. Et ass opfalend, dass, et gëtt jo entretemps schonn eng Zäit laang déi europäesch Gesellschaft, déi europäesch SA. Also wat do drasteet vu Rechter vun de Salariéen, dat ass de Minimum. Also se mussen, wéi war et, se mussen informéiert ginn, mengen ech, c'est tout. Also net wierklech e Matsprooch, e Matbestëmmungsrecht. Da menge mer, déi Zentralbank déi jo eng wichteg Roll spillt an der europäescher Politik, déi muss enger Reform ënnerworf ginn, déi muss net fixéiert bleiwen op Geldstabilitéit, wéi dat awer an den Traitéë steet, sondern déi muss sech och drëm këmmeren, wéi et mat der Beschäftigung ass, wéi et mat der sozialer an ekologescher Entwécklung ass. Ech menge se muss och enger demokratescher Kontroll ënnerworf ginn. Do mussen Debatë stattfannen, wat déi mécht, wat se däerf, wat se net mécht. An dann Also eigentlech ass dat jo skandaléis, d'Europäesch Zentralbank léint de Banke fir Null Zënsen oder bal Null Zënsen. D'Banke huelen dann déi geléinte Suen an déi gi se da weiderléinen un d'Staaten Fir dräi, véier, fënnef, jee nodeem wéi, siwe Prozent, jee nodeem wat d'Ratingagenturen dann do zum Beschte ginn. Dat ass, dat ass jo net seriö. Mir mengen, déi Zentralbank soll selwer kënne léien, an zwar direkt un d'Staaten. Mir brauchen déi privat Finanzmäert net. An dofir menge mer och, dass Punkt 10, ausserhalb vun der Zentralbank soll eng öffentlech Bank, méiglechst esouguer an deenen eenzelne Länner och national öffentlech Banken erëm, D'Spuerkeess, dat war jo kee Sozialismus, gell, trotzdeem. Also national ëffentlech Banken, eng europäesch ëffentlech Bank, déi kann och un kleng Betriber, mëttel Betriber, sozial Projeten an esou weider Sue léinen zu verstännegen Zënsen. An dann ass et selbstverständlech, a kënnt och ganz virstellen, also mat der, mat der Liberaliséierung, mat der Privatiséierung muss, muss Schluss sinn. Mir hätte gären, dass déi Direktiven, déi sech dorobber bezéien, all déi Direktiven, déi sech dorobber bezéien, an allen annuléiert ginn, an dass amplaz eng Charte des services publics kënnt, déi och verbindleche Charakter huet. An dann zum Schluss, Mir hätte gären, fir dass d'europäesch Politik eng seriö, och um sozialen, um wirtschaftleche Plang, eng seriö koordinéiert Politik ka maachen, brauch se Suen. Den europäesche Budget, dee bedréit am Moment ee Prozent vum europäeschen, also europawäite PIB. Mär mengen, an do stäipe mer eis och op Avisen vun Ekonomisten, déi net zum Mainstream gehéieren, déi soe 5 Prozent oder 10 Prozent, dat wär vernünfteg, well domadder kënnt een eppes man. An da muss een natierlech froen, wou kommen déi Suen dann hier? Awer net duerch eng europawäit TVA, s'il vous plaît. sondern duerch eng Erhéijung vun de Steieren do, wou se sinn a wou se onproduktiv sinn, also op de grouse Verméigen, wou se onproduktiv sinn, wou se souguer destruktiv sinn, well se ganz oft déi Verméige fir spekulativ Geschäfter notzen, déi destruktiv ass fir d'Wirtschaft a fir d'Sozial. Entwécklung. Da menge mer och am selwechte Sënn, dass dann natierlech, wann dee Budget an d'Lut geet, da kënnen och déi Fonds structurels an d'Lut goen, fir deene Regiounen, deene Schichte vun der Bevëlkerung ze hëllefen, déi am schlechtste dru sinn, amplaz wéi bis elo, da schléissen ech de Krees an dann halen ech op, amplaz dass wéi bis elo Hëllefe gi ginn ënner der Konditioun, dass déi Aarm nach méi aarm gemaach ginn. Muss also ëmgedréint ginn an do kënnt de Fonds structurel also eng. An dann, wéi gesot, déi Fräihandelszon, menge mer, Schluss, verëffentlecht, maacht Schluss, haalt op, verëffentlecht all Dokumenter, déi dermat zesummenhänken an dann diskutéiere mer eng Kéier seriö, wéi eng Handelspolitik Europa an der Welt wëllt maachen, net nëmme mat USA, sondern och zum Beispill mat den Entwécklungslänner.
Ok, mat mat all deenen do Saachen am Kapp kann een dann elo weiderfuere mam TAFTA oder TTIP. Ech mengen, dass mëttlerweil ass et e Begrëff ginn, et war viru e puer Woche mengen ech nach net wierklech een. Dat mierkt ee witzegerweis op den Table ronden, déi scho waren. bei de Positioune vun deene verschiddene Parteien. Dat war gëschter ganz lëschteg, well bemol war jidderee vill, vill méi virsiichteg a mengt ee bal, datt duerch verschidden Aktiounen, déi och vun eis aus gemaach gi sinn, sech d'Leit, déi Kandidate sinn op de Lëschten an de Parteien, sech vläicht emol selwer e bësse beschäftegt hu mat deem Truc. Bei enger éischter Table ronde war et dann éischter fir ze soen, ma neen, mir brauchen dat, dat ass gutt fir Wuesstum, dat ass gutt fir den Emploi an hei an do. An all déi, déi dogéint waren, e bëssen an d'Lächerlecht gezu gi sinn, deem ass haut net méi esou. Deem ass haut net méi esou, well sech vläicht domat ausernagesat ginn ass oder, oder well, well se Angscht kréien. Also Angscht kréien, well lues awer sécher ëmmer méi Informatiounen op den Dësch kommen. D'Kommissioun selwer huet mëttlerweil e puer Saachen online gesat, den eigentlechen Text, un deem se schaffen, natierlech net. An do ginn d'Grënn dofir. D'Madame Reding huet gëschter erkläert, et wier nach näischt do, well d'Negociatiounen eréischt kuerz ugefaangen haten, wat Wat awer net stëmmt. Wat awer net stëmmt, dat ass ganz kloer. Mee dat ass elo d'Positioun vun enger csv mëttlerweil. An dat ganz kloer, fir an der Wahlcampagne d'Leit ze berouegen. An d'CSV ass, mengen ech, och net déi eenzeg, déi dat maachen. Se schëdden alleguerte e bësse Waasser an hire Wäin. A warscheinlech wäert no der Wahlcampagne, wäerte mer erëm plus ou moins eleng do stoe mat eiser Positioun. Dovunner muss een op alle Fall emol ausgoen. Gutt, et handelt sech ëm e Fräihandelsofkommes zwëscht den USA an der EU, also ëm d'Grënnung u sech vun engem grousse Marché, e Marché, dee mer, en änleche Marché wéi deen, dee mer hei an der EU am Moment hunn, dat heescht mat den USA zesummen. Ech weess net, ob Der de Karel De Gucht scho mol begéint sidd. Dat ass de Kommissär, deen am Numm. vun eis alleguer oder vun der Kommissioun, d'Verhandlunge mécht mat den USA oder mat de Lobbyisten oder mat de Multien, wéi Der wëllt. Dee Mann ass, ass, ech, en ass e bëssen onglaubwürdig. Hie selwer huet an der Belsch säit e puer Joer Problemer mam Fisc. En huet anscheinend 1,2 Milliounen net deklaréiert. An, bon, Nee, et kënnt ëmmer erëm, also da gi se erëm an Appellen hei an do. D'Saach ass net ass net gekläert. Op alle Fall ass et awer schonn symbolesch, fir ze wëssen, datt esou eng Persoun dann iergendwéi responsabel ass, fir fir driwwer ze decidéieren, wat 800 Millioune Mënsche sollen iergendwéi, a wéi engem Kontext déi solle liewen, ass fragwürdeg. Dee gudde Mann war gëschter och beim beim beim Sigmar Gabriel. an Däitschland an deen huet do eng Ried gehalen, déi fënnt een online bei der Kommissioun, wou en natierlech säin TTIP oder TAFTA do verteidegt. Ee vu sengen Haaptiddien, déi hei drableift, dat ass d'Barrière non tarifaire, där esou mann wéi méiglech ze kréien. Wat heescht dat? Dat heescht, alles, wat iergendwéi nach Protektioun ass a ville Secteuren, dat heescht, dat esou vill wéi méiglech erofzeschrauwen. Dat heescht, déi Idee, fir d'Normen, déi mir hei hunn, opzeginn, déi bleift nach ëmmer dran. Ech weess net, ob en et bewosst gesot huet oder net, en ënnt mir dat op alle Fall zimlech kloer. E seet awer och gläichzäiteg, datt se am gaange sinn, Consultatiounen ze maache mat der Ëffentlechkeet. Dat sot d'Madame Reding gëschter och. Anscheinend hate se 50 Reuniounen duerch ganz Europa, well d'Place 500 Leit waren. Ech hunn awer, bon, ech muss een hir dat jo da bal gleewen, mee ech hunn u sech nach net vill dovunner héieren. Se wéilten och consultéieren mëttlerweil. mat de Gewerkschaften. Gutt, dat alles si lo Saachen, déi se lo, déi lo bemol op deem Site ze fanne sinn, déi se lo bemol soen, wou mir awer nach ëmmer mengen, also mir, do kann een net vertrauen, soulaang näischt um Dësch läit, soulaang keen Text um Dësch läit, kënne mir definitiv net domat rechnen, datt do soll an eisem Intérêt eppes verhandelt ginn. Ech wollt. Eng Kéier nach och kuerz e méi en allgemenge Kontext setze vun deenen Négociatiounen. Et gëtt gesot, se hunn elo 2011 ass, huet d'Parlament, d'Europaparlament Jo gesot, datt déi Négociatioune kéinten ufänken a sou weider a sou virun. U sech si se säit den Nonzeger am Gaang. Direkt wou d'Sowjetunioun, wou d'Mauer gefall ass, ass direkt 1990 eng Déclaration transatlantique gemaach ginn, wou ganz kloer dra steet, datt d'EU an Zukunft, pardon, an Zukunft wäert mat den USA, esou dat wäert de privilegiéierte Partner sinn. Dat huet 1990 ugefaangen. 1995 huet den Transatla. Atlantic Business Dialogue ugefaangen, dat heescht wou se ugefaangen hunn lues a sécher dat ze institutionaliséieren. Dunn ass e Partenariat économique transatlantique komm an finalement 2007 hunn d'EU an d'USA, dat muss ee sech mol virstellen, also gewiellte Politiker hunn Entreprisen opgeruff sech zesummenzesetzen an da fanneg gelift e Lobby ze sinn. Dat ass, dat ass, dat ass gewollt ginn, dat ass politesch organiséiert ginn. Da sinn iwwer 70 Entreprisen dran, déi sech dann do zesummesetzen an hiert, wat déi maache sollen, dee Lobby, déi solle wann ech géif d'USA an d'EU beroden, dat dat Wuert gëtt benotzt. Dat heescht, mir sinn u sech schonn, also u sech ass et schonn, ass et scho souwäit, se musse just nach, se musse just nach deen Traité do iergendwéi duerchkréien. Mee u sech, wat réel um Terrain geschitt, ass scho schlëmm genuch. Wat ass eise Reproche? Éischtens, Wéi gëtt verhandelt? Eng total Ontransparenz, dat hu mer scho gemierkt, hu mer scho gesot. Wa mer Informatioune kréien, dann ass et, well Fuitte sinn. De Gros, wéi gesot, fënnt een elo e bëssen op hirer Internetsäit vun der Kommissioun, mee dat ass, also déi eigentlech Informatiounen, dat si Fuitten. An dann dat, den aneren Deel, dat ass den Traité iwwert d'Fonctionnement vun der EU. Wéi geschitt et, datt eng Kommissioun iwwerhaapt verhandele ka goen? Dat ass den Artikel 207 vun deem Traité, dee seet, datt d'Kommissioun proposéiert, De Conseil decidéiert an d'Kommissioun exekutéiert. Do ass de Problem, also dat läit op der Hand, d'Kommissioun, an dësem Fall d'Mandat, wat se krut, dat ass en Dokument op Englesch vu 40 Säiten oder esou, huet d'Kommissioun selwer geschriwwen an huet dunn dem Conseil dat ginn. An de Conseil huet dunn d'Prob drënner gemaach a gesot, okay, maacht dat. Demokratie versti mir anescht. D'Kommissioun huet d'offiziellt Mandat, ass awer ënnerstëtzt oder conseilléiert vun engem Comité, deen heescht Comité, Comité des 207, ech huelen un, dass dat sech op den Artikel 207 bezitt, well do sëtze keng 207 Leit dran, do si Représentanten dra vun de Regierungen. Dat heescht, eis Regierunge sinn oder missten au courant sinn. Dat heescht, wa mer gesot kréien, oh, mir wëssen net genau, wou se dru sinn, dat stëmmt einfach net. Dat stëmmt net. Si wëssen et, et kënnt just och vun eise Regierungen kënnt och keng Informatioun eraus. Okay, dat zu deem Deel. Ech sinn och elo scho méi laang am Saz. Quasi. Jo. Deen zweete Volet, wou mer, wou mer Problemer hunn, dat ass d'Logik vun deem Ganzen. Et ass fräie Marché a soss näischt. Et gëtt net gekuckt no iergendwelche sozialen Normen oder Fortschrëtter, et gëtt net gekuckt no gesondheetleche Froen, well wa mer bei esou Saache sinn, wéi OGMen zum Beispill, do këmmert kee sech drëm. Et gëtt wierklech just gekuckt, datt mer esou vill wéi méiglech kënnen Grenzen opmaachen op allen Niveauen, liberaliséieren a finalement dann awer och privatiséieren an Secteuren, déi betraff si vun deem vun deem Traité sinn u sech also iwwergräifend, dat ass, do sinn finalement all d'Secteure betraff. Ob dat elo d'Aarbecht ass, ob dat eppes méi Konkretes ass wéi Gaz de Schist, dass een, dass mer do giffen d'Norme vun den USA giffen imposéiert kréien, am Enseignement och op all den Niveauen u sech. Den Hauptproblem ass jo, dass eng privat Entreprise, kann oder wäert kënnen e Staat ukloen, wann d'privat Entreprise dovunner ausgeet, dass duerch Gesetzer oder Normen oder Reglementatiounen si net kompetitiv genuch um Marché ass. Dat ass jo den Haaptpunkt. An dat geet dann eeben an all d'Secteuren eran. Gutt. Fir dann nach eng Kéier vläicht zeréckzekommen op hei, d'Madame Reding hat et schonn zitéiert, de Juncker hat selwer ugekënnegt, datt, wann wann esou wäit wier, wann e bis Presidents Kommissiounspresident wier, datt en da géing deen TAFTA duerchzéien, déi Négociatiounen duerchzéien. Hie wëll dat hunn. Ech si jo gespaant, ob hien vläicht och seng Positioun Bësse relativiséiert huet. Entretemps muss mer op déi next Table ronde waarden. Oh. Op alle Fall musse mer elo mol nach dovunner ausgoen, dass en dat gären hätt. Ähm, äh, dass majoritär ass dat wahrscheinlech iwwerhaupt nach gewollt. Allerdéngs, wann een e bëssen iwwer d'Grenze kuckt, mee och hei, äh, gëtt, äh, den, den, Wierend d'Leit sech ëmmer méi géint den TAFTA, déi verschidden Organisatiounen, vill dovunner, also europawäit, heeschen einfach Stop TAFTA, mir hunn och esou eng hei, sinn am gaange Petitiounen ze lancéieren, sinn am gaangen Konferenzen ze organiséieren an ze mobiliséieren. Den europäesche Gewerkschaftsbond ass mëttlerweil och op enger definitiver Positioun Dogéint, wat am Ufank net de Fall war, mee mat Opklärungsaarbecht komme mer esou wäit, datt mer eng europawäit Mobiliséierung kréien an och hei, wéi een et mëttlerweil mierkt mat de Plattformen an ebe mam Stop TAFTA, dee mer hunn.